Сәлам, Руслан. Кыбыская килдек. О, сәлам.
Бу язучы Нурихан Фаттахның һәм безнең нәйбебезнең өе. Ә син монда нәрсә эшлисең? Мына ишек алдын чистартам боздан. Ярдәм итәсеңме? Әлбәттә.
Әйдә.
Кечкенә чакта яраткан уеның нинди булды? Куышлы.
Тотасыңмы мине?
Бу сарайда нәрсә җитми?
Патша.
Әгәр дә табышма кайтсаң, җавабын белә аласыңмы? Әйдә. Чакырмасаң да керә, түргә менеп утыра, бөтен өйне тутыра. Ул нәрсә? Ул синмени?
Юк, ул суык.
Ярар. Ә бу утын нәрсәгә кирәк? Бүген мунча ягабыз. Менә утын алып керәм. Мунчаны шул хәтле яратасыңмыни? Әйе, бик яратам.
Мунчага бәйле берәр ни гадәтегез бармы? Бар.
Без э, мунчадан соң гел бер төрле варенье белән чәй эчәбез. Кура җиләк. Һәм бездә ул атала мунча вареньесы.
Син дә миңа табышмак әйт әле. А, әйдә әйтәм. Агач ат койрыгы селкетсә, салават күпере ясала. Хм, белмим дә. Иң яраткан рәссамыңның иң яраткан рәсеме. Ху, белмим. Алар бик күп. Ә шулай да?
Ну, ярар.
Беренче искә төшкәнне әйтәм. Исаак Левитанның рәсеме Имән дигән. Иң яратмаган рәссамың?
Сальвадор Дали. Ни өчен?
Ә Чөнки ул начар рәссам һәм эм, популяр булган пиар аркасында гына. Әгәр тормышың рәсем булса, бу нинди рәсем булыр иде?
Мына күз алдына китер, шундый җылы җәйге көн, ямь-яшел чирәмдә, Ялан тәпи шундый бала йөгереп бара.
Әти әниң синең грәсән булуыңа ничек карый? Алар бәләгә чакта бик әйбәт карадылар. М, Аннан соң инде тегеләй болай.
Алар синең кем булуыңны теләгәннәр иде. Э, Махымрәк э, м, мына ничек әйтергә була. Кым түгел, ә ничек? Менә шундый зур якты офиста, җылы урында, шундый җайлы креслода утырып, күп итеп акча эшләсәм, шунсы әйбәт. Иң кыйбатлы рәсемен күпмегә сатылды?
100 мең.
Булачак рәссамга берәр нинди киңәш бир әле. Бер нәрсәне дә курыкмагыз. Бигрәк тә?
Бигрәк, бигрәк тә Әттәнә һәм Аннәнә. Әтиә нигә мәхәббәт аңлат әле. Чын әйткәндә, мин сезне бик яратам. Һәм бөтен нәрсә өчен рәхмәт әйтәм. Хәзер син нәрсә ясыйсың? Моңа карагыз, бу Нурихан Фаттахның портреты тарихы образында.
Бу рәсемне нәрсә эшләтәчәксең? Нәнәгә бүләк итәм һәм менә монда бу өйдә ул эленеп торыр дип өметләнәм.
Тормышыңдагы иң зур казаныш ул нәрсә? Мына бу минем гаиләм. Сыл ярым һәм минем хатыным.
Синең балаң сине ничек күрә, шуны ясап күрсәтә аласың?
Әйе, хәзер. Хәзер күрсәтәм.
Сине нәрсә көлергә мәҗбүр итә?
Минем хатыным. Сине нәрсә еларга мәҗбүр итә? Күп нәрсә. Мин шундый нечкә күңелле гел җыларга гына торам. Табышмакка җавапны әйт инде.
Пумала.
Синең пумалаң ничә сантиметр соң? Бу сорауны минем хатынымдан сорагыз. Ул минем завхоз.
Иделгә тышлык ясыйсыңмы? Ә мин ясадым инде. Мына Март номерында укыгыз.
Рәхмәт, Руслан.